Youtube mirasym kanaly. Ol hem diýýä baýda sara Tejene barypdyr däni. Aý şoňa ýakyn gürrüň edýämişdä, şu adamlary gyjyklap bir jedel eder ýalak zat edýämişin. Aý şu Päwü pälwan diýip bir pälwanymyz bar welin, şu bir işşek goýnuň etini Iýýä diýipdir diý. Tutuş işek goýnuň etini iýýän. Aý, baý ýagdaý bilen how, beýtmesene bir çebiş dagy diý bolmaz. Ýok how, işek goýnuň etini iýýä diý. Iýmez diýipdir. O başga-da baý bar diýýä-de, olam, Adam iýermaý bir işek goýnuň etini iýýä how, gör jedeli, bu köşek gülli edeni gurýarlar dedelýär şeýdip. Boldy, Hany getir işegiňi, aý bir baý adam içine öweje ýazyp barýan, işek bolmak üçin iki diş bolmalyda, dört diş bolsa öweç bolýar, şonuňça işek o. Ýaňky bir işegi getiripdirler, aý äteňet bir öweçmika diýäýmelidä saýlap gutulmajak bolup, ýyllarynyň gowy gelýän ýyllary diýä bir irkiräk bolan işegi getiripdirler. Aý soý baý diýipdir diýä, ýaňky soýup hudaýýoly gazan atarypdyrlar, Üle-üle edip agtarýarlar-da, hudaýýaglyk azanyňky ýaly. Ýaňky paýtunly diýýä, neme edip durdy, iki at goşularam paýtuny bar diýýä. Bar, pälwany alyp gel diýipdir diýýä. Şu tejeniň şu olara kolhozlaryň, obalaryň birinde oturan ol maňa çemeli-de, Aý, gidişiň gelsin geň bolsun diýip diýýä. Aý, mes atlar gamça basypdyr. Müýn saldyryp gaýdypdyr-da, pälwan, Haw, baý geldi ýa saňa. Eý, näme-aý, men näleýin-ow, men ar hyzmat oglany çykdy-da, bar pälwany getir diýdi, diýip diýýär. Aýaňkyny eritip dur, bu gara gazana atylan et gowy bişer ýaly pursat bolan bolmaly-la şeýdip. Etini barlap görüp, O-how, götbaşynam atjakmy, baý, diýip gygyran degýämişin oňa şo wagtlaram. Aý, galany niýse-de bolýa diýýär diýýär, olam iýmez öýdýärler diýýär. Aý, onsoň indi baryp dur-pä, u pälwan. Barypdyr welin, aý, görüp baý, tüweleme öz-ä nazarkerde zat eken-ow diýselerem, bir şişeň etini iýeni ýok diýýär ähli. Etini iýen ýok diýýär. Şu Päwüdaýyň kitabyny ýazdym welin, menden halk duşmany diýip Basypdyrlar-da, türmä basypdyrlar bendäni. Onsoň bir hossarlaram ne suraty bar. Her görüşende ejem pahyr aglaýardy, her görüşende ozal Hudaý Mälik pälwan jan diýip, Mälik pälwana jaýlanmagam miýesseet bolmady, bäupa. Hoja Ýusup baba-da jaýlapdyrlar welin, oglanlarynyň hemmesem ullakan adamlar şo wagt. Iň kiçisi ýigrimi ikinji ýylda doglan-da, Illi päwi diýilýän şolam bir pälwan bolupdyr welin, şu ýekeje adam şu jaýlanan mazarynam görkezip bilmedi. Altyn diýip gyzy bar Baýramalla, şolam epis şu gyzy dagy şoňa gördümem men ony, ejem şo Altyn ejem diýip ýanyna barýardy welin, şo wagt oglanrak bolup, o wagtlar soramandyrys, soňam o Altyn daýza gaýtdy. Çagalary ullakan adamlar welin, şoň ejesi kakasynyň mazaryna gidendir-ä, ho. Welin şony bilýän ýok. Ine şunundan şu ýyl biri Päw pälwanyň çanagy bar mende diýip marzan biri jaň edip dur-da. Aý, garaz men bir zat edip aldymy şundan welin, Päw daýyň özüni gören ýaly boldum, owsy çanak, şu pälwan çanak diýerler şuňa, neb altmyş santimetr diametre, şeýdi Päw, altmyş santimetr däl, iki garş ýetenak şeýdi, çuňňurlygam on alty santimetr. Ýaňky Işjeňňetini şuň tümmük bolýamyşyn, şuny çykaryp, Pälwan çanakda getiripdirler welin, päwüdi arkasyna geçirip, çanak dol çanak etmişin-le. Mirasym kanaly. Aýodaşyny guryp otyrmyşyn, arkasyna geçirip goýupdyr çanagy. Şu elini uzadyp, Alyp şu iýip otyrmyşyn-a, boşadybam süňküni oňuna bir okara goýup durra atyp otyrmyşyn. Aý şu gümür-ýamyr bilen şeýdip alyp omaçalary alyp iýip oklap otyrmyşyn. Ýem ellerim sermä gurap dur. Aý pälwan gutardok, çalak gutart diýipdirler. Mende diýýär, o gara güýç şoňa al etmeseň boljakmy näme şol. O şeýdip diýýär.